Kim ol? Jaýlaryň bahasy näçe manat eken? Haýsy jaýyň? Sen jaý aljak bolup ýörtüň-ä? Men jaý aldym-a. Toplap bildiňmi kwartira? Kwartiram bar ata agam. Öý almakçy nesip bolsa. Näçe manat ýetişenok? Entäk hiç zadym ýok. Indi nesip bolsa. Agyr şutkalary göterip bilýäňmi? Mesele däl. Holodilnik bilen araňda näme boldy? Holodilnik bilen araň bilen näme boldy? O, holodilnik bilen araňda näme boldy? Otuz santimetr ra tapawut boldy. Rastoýaniýe boldy. Başga zad-a bolanok. Ýa, prosto horlanypsaň-da, şoňa soraýan-da, bir zat-a boldumy?

Syry barmy? Näme? Horlanmagyň syry barmy? Syry bamy? Ýok. Näme kişem bilýär Hanumaň marafonynda? Näme näme? Hanumaň marafonynda. Hanuma diýip bir aýal bar. Marafon geçirýär instagramda. Şoň programmasy boýunça.

Başga näme işler bilen meşgullanýaň? Çemen toý hyzmatlaryň ambasadory bolýan. PR manejeri. Wse boldymy? Boldy. Meýkap artist dälmi sen? Meýkap artist. Uje zanimasiýa edemok. Näme üçin?

O gyzyň söýgülisi bar, ýöne başga biri bilen ýazyşyp, oň bilen swidaniýa gitmelimi? Bu nähili bolýary? Ýa şol oglan swidaniýa çagyrsa, gyz nähili meýkap edip barmaly? Gyz wapşe barmaly. Bolýa. Top üç meýkap artist Türkmenistanda. Bizdemi? Tak. Top üç meýkap artist. Selbi. Indi. Tugakylyjowam. Ýok, nä Selbi Tugakylyjow meýkap artistmi? Ýok, başga Selbi tanamok-da. Tanamasaň ta haýsy Selbi diýip sorama-da, soramala. Tugakylyjowa aýdymçy-a bilýäň-a ol. Tokga meýkap ýöne özüne gowy makiýaž edýär olam. Tak. Altyn toý öýündäki Selbi ýedi sekiz alty ýalňyşmasam akkauntly Selbi meýkap artist bir. Gülşat Maulanowa iki. Ýene kim aýtsamkam top meň üçin. Men asyl hemme maýsterlaň işini gowy görýän her kimiň öz poçerkdi bar ýöne immine meň nememde i elistde bahara meýkap baharigum şony gowy görýän asnownoý köplenç Nu bilemok mne boşe nravitsa ani yone eyleki masterlaňam işini gowy göryanem kän yone top diyende meň üçin şolar. Kebelek näme? Kino. Sen kim? Men ki. Kebelege kino diýip bilýäň. Mhm. Kino kritikler näme diýýä? Men näbiläýin. Gyzyklanmadyň. Kebelek aslynda meň durmuşymda bolup geçen maňa ýakyn adamlaň durmuşynda bolup geçen istoriýalardan düzülen Hudojestwenny kino etmekçidim. Onnoň ýöne wagty uzak boldy-da, ol birazajyk neme boldy. Nähili diýsemkä, üç bölekden boldy. Nesip bolsa, nesip bolsa wagtyny aýtjak, ikinjisini çykarmagyň ugrunda. Haýyş edýän adam barmy? Kän. Skrinşot edemde nemeleri skrinşotlary paýlaşamda senem bellärin görerin ýaly bolýan. Gürleşdik. Hemme erkekler ýaly menem sowgat almagy gowy görýän. German horjundan bet sowgat gelen şonuň üçin raspakowka. Çek.

Orginal Germaniýadan. Şapyçka. Näme bu?

Karoçe, diňe kosmetika däl, eýneşik, oçki, balak, lýuboý zady Germaniýadan German horjun size eşigiňize getirip berýär. Daway, owadanja bol German horjuna ýaz. Wajyp soraglara geçes. Top üç, Gyzyňy getirýän ýeriň. Nämäňi getirýän ýeri? Gyzygyňy. Näme zat ol? Welä, rep nämelin bilýäňmi? Bilýän, wrode. Birçe wajyp sorag bar. Nä üçin buka geýdiň? Sebäbi sammy moşnyý brend, sportiwnyý. Döwletjan geýýär ony. Näme, oýunjakmy? Döwletjanmy? Hä. Ýok, sparik partnýor. Hä, partnýoryňmy? Şoň üçin geýýäňmi bukany? Hawa. Bale. Türkmen repde kim karol? Aý. Türkmen repde kim karol? E, men ony plansy karol diýip bilmeýän. Her kim, her kimiň öz nemesi bar.

Soňky döwürler Kerim çykdy aýdaý özüň onam gowy görýän işini Maat gowy görýän Maada nemeden o kiçikäk Berdibiň aýdymyndan o otaydan wapşe zapomnilsa on. Her kimiň öz stili bar. Plansy gowy diýip, meni plan aýdymçy gowy görýän ýa şoň kumiri, ýa plan reper gowy görýän, plan artist gowy görýän kumiri oň ýalak ýok. Nraýatsa görýän, ne nraýatsa prlistala. Miss Türkmenistan kim? Miss Türkmenistan kim? Şu telefony beräýdä guguldan göräýin-dä. Ýa men dälmi, bilemok. Ady ýadyňdan çykdym. Ýa tanamok-a kimdigini. Miss Türkmenistanyň kimdigini bilemokdym men hazir. Kakras menem bileýin, senem bil. Adamlaram bilsin. E, Google-am bilenok-a dost, men nirden bileýin. Indi seniň pikiriň boýunça. Aý, her kim özüçe owadan. Me, spasiba. Sen üçin kim owadan? Meň üçin. Birisini näme bol, birisini aýt. Meň üçin owadan gyzlar owadan. Ýa birisiniň adyny tutaý, boldy. Meň, meň üçin meň ejem owadan. Şo Miss Türkmenistan seň ejeň. Mi, Miss moýa Miss ol Türkmenistanyny bilemok. U każdowa swoý kumir. No dla kogo-to başga biridir, bilemok. Dla meňa mama. Bolýa wajyp soraglar dowam edeli. Daway. Süýşhana diýen sözi köp eşidýäňmi? Näme? Süýşhana. Süýşhany? Ýa. Eşideňokmy? Pulmy ýa söýgi? Şu soraga jogap berjekkä. Näme agyr? Senmi ýa meň soraglarym? Meň jogaplam. Hasap. Pasportdaky adyň näme diýdiň? Soramadyň-a. Başynda aýtdyň-a. Soramadyň-a, başynda-da aýdamok. Be, aýdaňokmy? Näme onda? Näme-näme? Pasportdaky adyň. Kredit aljak bolan. Ýa. Nä, Jitawur kredit berýär diýip pasportyny danylam sorap başladyňmy bilmedim-dä. Maşynlary gowy eken, bäş ýyl ekenem, garantiýam berýär eken. Bilýän, şoň üçin diýýän-dä. Kredit aljak bolýaň. Spalilamy? Hum. Aýtjakkä.

Günüň dowamyny görmedi diýeňde, şu gün pes gördi diýilende ýigrimi iki müň. Gowy görüldi. Ýigrimi iki müň adam. Gowy görüldi diýemde otuz ýedi, otuz sekiz müň günde. Ýa ýoldaşyň bilen haçan tanyşdyň? Horlanmakdan öňmi ýa soň? Öň. Horlanmakdan öň, hawa. Näme üçin horlandyň? Özüm üçin. Saglygym üçin. Näme üçin horlanylýar? Ýa ýoldaşyň şerti dältimi? Ýok. Blic soraklar, men sorag berýän, sen maksimal tiz jogap bermeli. Mhm. Meýkapmy ýa filter? Meýkap. Owersaýzmy ýa slim? Owersaýz. Zolushkamy ýa Fiona? Zolushka. Rebýatalara bir zatlar diýjek bolsaň, ýüzlenip bilýän. Janlar sag bolsun.